Belê, him tev bi xêr hatinin gelê mêva me. Îro dozê gulanê roja jiyanê e, cîhanê ya jinên netewên bindest. E, Gotûbêja me dê jiyan û têkoşana jina e, Kurd be. Li ser vê em ê biaxivin. E, Jina yekem û kam li ser biaxivin jî Leyla Qasim e. Belê. Leyla Qasim kî bû? Di dîrokê de xwe diyê kesayetiyek çawa bû? Em ê behsa wê bikin. Leyla Qasim kesayetiyek sembola rizgariya têkoşana Kurdistanê bû yan rast?

Serdestiya wan jî li ser miletê Kurd bi rastî jî ji bo miletê Kurd dijwar bû yanî. Jixwe di wan salan tu wexta dibînî di dîrokê dinêrî tenê li Başûrê Kurdistanê na. Hema em dikarin bêjin li her çar parçeyên Kurdistanê jî desthilatên welatên Kurdan

Yanî Leyla Qasim di rewşek bi vî di rewşek wî wiha nexweş da di zanîngehê de xwendekareke. Ji xwe wexta zanîng di zanîngehê de jî Leyla Qasim jinek zaf çalak e. Xwende ye, zana ye. Haya wê ji rewşa wê ya siyasî û dîrokî heye. Haya wê ji miletê wê heye, ji bindestiya miletê wê heye. Ji bo vê jî ji bo vê jî tê dikoşe. Ew bi xwe mesela beşdarî tevgera xwendekarên Kurd dibe. Li wê derê em bêjin dixwîne, dinivîse. Hewl dide jinên Kurd bi taybetî jinên Kurd di nava xwe de wele organîze bike. Yani ew hişmendiyê bi wan bide fehmkirin. Hişmendiyekê têxe dilê wan mejiyê wan. Dedî me got dema li Iraqê em bêjin di bin desthilata Partiya Baesê de bû ê li hemberî wê partiyê kî hebû yanî kî bi wan re tê dikoşa wekî Kurdan kî hebû em nek behsa wê jî bikin di wê derê Mele Mistefa Barzanî hebû. Yan di wê dem de Mela Mustafa Barzanî serokê sereke yê hereketa Kurdî bû. Li wê derê têkoşana herî mezin wan dida. Mela Mustafa Barzanî û hevalên wî û herbiha malbata wî jî.

Mele Mistefa Barzanî û hevalên wî baweriya xwe bi rejîma Iraqê, bi hikûmeta Iraqê nedanî. Çikî gelek caran em bêjin li ser maseyekê rûniştine hinek tişt hatina xaftin lê mixabin weka ku Kurd dixwazin nehatiye kirin. Loma li hemberî wan her tim di dilê wî de şikek hebû. Ji xwe wiha jî bû Yani ji xwe wa ji bo ev peymana mixabin hat betalkirin yani. Ev peyman bi cî nebû. Tişta her her girî herî girîng jî mijara Kerkûkê bû yani. Mijara Kerkûk divê dêrê de gelek girîng bû. Kurdan dixwaz Kerkûk beşek ji herêma Kurdistanê be lê hikûmeta Iraqê bi tawî qebûl nedikir.

Lê helbet ew teyara ku li ser yan ji balafira ku gotibûn em ê wê rawestînin çi kirin? Du saet dereng tê. Ji ber ku du saet dereng tê haya hikûmetê jê çêdibe. Yên helbet tiştên din jî dibe ku qewîmî be lê li gor agahiyên ku hatiye ber destê me dibêje ji ber ku du saet dereng maye û hikûmeta Iraqê pê dihese û helbet wan digire ew û çar hevalên keç digire piştî ku digire mixabil Neyla Qasim û çar hevalên wî ser spê saet heftan da tên darvekirin. Belê jina Yanî jina yekem e ku di têkoşîna Kurdan de hatiye darvekirin Leyla Qasim e. Leyla Qasim wexta tê darvekirin dibêje diya wê diçe bawê. Yanî wexta ku hîn hatiye darvekirin. Yanî Debê hinek kes dibêjin ji diya xwe re hinek kes jî dibêjin dema ku tê daliqandin beriya ku bê daliqandin darvekirin hin gotinên wê hene. Bi rastî ji gotinên wê girîng in yanî. Dibêje min bikujin lê vê rastiyê jî bizanibin ku bi kuştina min hezaran kurd hişyar bibin ez kêfxweş û serbilind im. ku min canê xwe ji bo miletê xwe feda kiriye. Yani bi rastî jî wexta tu li keseta Leyla Qasim dinêre, Leyla Qasim evî tişek ku gotiye pêk pêk aniye pêk hatiye yanî. Îro eger ku em li vê derê dikarin behsa Leyla Qasim bikin ji ber helwesta wê ji ber têkoşana wê bû.

Divê tê bikoşe. Wê ji dalê têkoşanê de bi tawayî gav navêtiye piş. Her tim li pêş bûye. Her tim hewl daye ku dengê xwe bigihîne cîhanê. Ji xwe ew rawestandina balafirê sedama hene yekem jî ji xwe ew e. Yanî hewl dide ku dengê kurdan bigihîjîne cîhanê. Bigihîjîne derdora dewletên derdora xwe ku zanibin kurd di bindestîya zaf dijwar de ye.

têkoşar û xwedî şimendî bike. Belê. Spas xweş.
Hûn tev de dîsa bi xêr hatine bernameya me. Ez ê jî di vê bernameyê de behsa mijara rindêxan bikim ji we re. Ku rindêxan jî Jinek ji wan Kurda ye, ji wan kesan e ku jinên netewên bindest e. Dibe mînakek xweş ji bo me. Rindêxan keça keça Mihemedê Eliyê Unis e. Mala Mihemedê Eliyê Unis. Mihemed serokê eşîra mala Eliyê Unisa ye. Em vê navê ji serhildanê dibîsin dinasin. Ji ber ku piştî serhildana Şêx Seîd pêk diçe di sala hezar û neh sed û bîst û şeşan de vê eşîrê serhildanek nû li dar dixe li Kurdistanê. Ev eşîr li derdora Batmanê, Sasonê, Qozlixê de bicîh bûne û serhildana xwe li wê rê pêk anîne. Rindêxan ne wek keça axayek, ew wek şervanek di vê serhildanê de cîh girt. Ew fermandarê çiyayê Meretoyê bû di vê serhildanê de. Ev serhildan du sala li ber xwe da û zora Tirkiyê bir, zora dewleta Tirkiyê bir hata hat wê redeyê ku piştî du salan Komutanê Tirk Cemal Madaloglî xwest ku lihevhatinek bike bi vê eşîrê re. Peyamek şandibû, bersiva vê peyamê erênî bû her tişt dê li hev ban yan na. Lê komutanek din, fermandarek din nê Tirk ku bi navê Tahîrê Tûj bi van tişta agahdar bû û nerazîbûn nîşan da. Yekser komutantî ser leşkertî ji destê Madaloglê histand, ji Enqereyê leşkera xwest û çend eşîrên derdora vê heremê xist cebha xwe. Bi vî awayî bi awayekî bihêztirîn êrîşê vê serhildanê kir û piştî du salan Vê mixabin vê serhildanê têk bir. Lê di vê serhildanê de gelek bûyer qewimîn. Yek ji wan bûyeran ew bû ku komutanek Tirk bi awayekî xirabî nêzîkê bûka axayê Tatar hatibû û Rindêxan wek fermandarek tola vê bûyerê histandibû. Ew jinek wisa wêrek jê hatî Kêrhatî bû yanê. Piştî ku serhildan têk çû wek ku em jî dizanin piştî her serhildanê ku têk diçe xelqê wê heremê ji wê rê koç dibin ji ber tirsa jenosîdê. Xelqên Wê eşîrê ji ji wêrê dê biketa rê û ber bi xet ve biçiya. Rindêxan û hevalên xwe jî di vê rêwîtiyê de dê parastina zarok û jin û pîremêr û pêrêjine bikirana. Lê di vê rêwîtiyê dijwar de dîsan li êrîşên hovane hatin û di van êrîşan de gelekî kes jiyana xwe ji dest dan, hevalên rindêxan şehîd ketin. û bavê wê jî heman demî de şehîd ket. Rindêxan jî birîndar ket û bi birîna xwe ket destê neyaran mixabin. Ev serleşker Tahîrê Tûj dema ku Rindêxan divîne bi xweşikbûyîna wê, Bi awayekî xirab dixwaze xwe nêzîkê kê bike lê Rindêxan dixwaze ku li bil Rindêxan re em vêjin lehev hatinek bike. Ji Rindêxan re divêje an ji xwe tê ya bibî xanîmet ji bo min an jî tê bi xwesteka xwe bibî jina min. Ez muhletek didim te ku tu hetanî sibê li ser vê tiştê bifikirî. Ew şev Rindêxan li ser vê tiştê difikire. Dema ku roj davêje dotina royê dibe. Min dêxan radibe yên ji derdora xwe re divêje rabin min bixemlînin. Bi awayekî herî xweş. Lê hûn bizanibin ku xemlandina min ne ji bo leşkerê tirk e. Ez ji bo şehîdên Kurdîstanê xwe dixemlînim û îro roja xelasiya min e. Rindêxan radive xwe dixemlîne. Keziyên xwe çêdike. Bi awayekî herî xweş xwe amade dike. Dema Tahîrê tûj wê dibîne kêfxweşiyek mezin nîşan dide. Wisa dihesibîne ku Rindêxan jî bi vê tiştê qayîl bûye. Bi zewaca wî qayîl bûye. Rindexan jê re dibêje ez bi jina jinbûna te qayîl dibim lê şertên min hene. Divê em li ser axa malbata min dûr kevin. Servêt servê tiştê Tahîrê tû jê re dibêje sînora axa malbata we heta ku der e. Rindexan dibêje ser pira Melebadê ye. Ev ra dibin ber ber bi pira Melebadê ve diçin. Dema ku digihêjin pira Melebadê Rindexan xwesteka din jî dijê dike. Dibêje ez dixwazim ku cara dawiyê li axa bav û kalên xwe temaşe kim, binêrim. Ew diçe ser dîwara ser pira min li badê li axa xwe dimêzîne, li avê dimêzîne û xwe berdide avê. Qet nayne ber çavê xwe. Jiyanek ji wê Xeyn, xeyntirê wê tiştê qet tiştekî nayne ber çavê xwe. Ew dixwaze ku laşê xwe azad bike. Ew dixwaze ku şerefa navê xwe û malbata xwe biparêze. Li ser vê bûyerê helbestek heye ser navê Rindêxan. Ez dixwazim wê ji we re bixwînim. Dibêje, Ez im Rinda Rindêxan, keça Mîr û Axa û Çiyan. Ey Tirkê Tacik, Karê we çi ye li van çiyan? Rindê bûye namdar. Ez dimirim birîndar û bêzar. Teslîm nabim destê neyar û naçim bê ar. Rindê xan bi wê awayî dive şehîdê Kurdistanê. Şehîdê namûsa xwe, şehîdê şerefa xwe. Em dikarin Bibêjin ku divê di sê xalê sereke hebe di jiyana jinên netewên bindest de û bi bi taybetî jî di jiyana jinên Kurd de. Ev sê xal çi ne? Hezkirina ax, axa kal û bavan, parastina şerefa navê xwe, malbata xwe û kurdayetiya xwe, û tekoşîna azadiyê. Van her sê xal ku em di jiyana rindexan de jî dîtin, ev bû mînak ji bo me teva. Ûşa, spas dikim ji bo guhdarwana we, guhdariya we. Mala we ava. Spas.